Et ass eng Plaz, wou d'Foussgänger nëmmen ongär laanscht trëppelen. Och d'Automobiliste si frou, wa se séier laanscht sinn. Op der Streck vun der Gare iwwer d'Diddenuewener Strooss op Bouneweg kënnt ee laanscht den Abrigado, eng wichteg Plaz fir Mënschen, déi mat Problemer mat Drogen hunn. Et ginn zu Lëtzebuerg schätzungsweis 2.500 Mënschen, déi schwéier drogenofhängeg sinn. Beim Abregado, der sougenanntener fixer Stuff, gesäit ee vill Männer. Mee wéi lieft et sech eigentlech als Fra an dësem rauen Drogemilieu? Wéini hëlt d'Sucht d'Iwwerhand a ween ënnerstëtzt d'Drogekonsumentinnen um Wee eraus aus hirer vulnerabeler Situatioun? D'Rosa Clemente huet mat zwou betraffene Frae geschwat.

All Méindeg bitt d'Fraegrupp am Abrigado den Drogekonsumentinne eng Plaz, wou si sech op mannst fir e puer Stonne gebuerge fille, fräi schwätzen a raschte kënnen.
D'Melanie ass Kënneg hei. Si lieft zanter enger Zäit schonn op der Strooss. Dat ka jiddwerengem passéieren. Bei mär ass et esou gewiescht, dass d'Leit net drun denken, dass et heiansdo einfach nëmmen eng Saach vun Depressioun ass. An déi meescht, déi ech kennen, hunn einfach iergendwann keng Kraaft méi gehat, well déi Gesellschaft haut esou opgebaut ass, dass een ëmmer nëmme fonctionnéiere soll. An da mécht een dat a mécht een dat an iergendwann, enk, et geet et net méi. Bei mir ass et och esou gewiescht, iergendwann konnt ech einfach net méi an da hunn ech mech einfach hin a gesat, da wollt ech net méi opstoen.
Den éischte Kontakt mat Drogen hat d'Melanie mat 17 Joer. Trotz Sucht huet si op der Uni e Master gemaach. Iergendwann ass si op Methadon iwwergesprongen, huet domat en normaalt Liewe gefouert, als Proff geschafft, eng kleng Famill gegrënnt, bis enges Daags hire Mann gestuerwen ass. Mir waren eng jonk Famill, ech war déck glécklech, Mamm, Papp, Kand, dräi Joer, clean alles, säit Joren. Méindes huet et geheescht, een hätt eng Mo-Gripp, Donneschdes war en dout. An elo sinn ech do, mat engem Kand vun dräi Joer.
Dëse Schicksalsschlag huet si gebrach, eng schwéier Depressioun ausgeléist. Spéider gouf dann hiert Kand placéiert. E weidere schwéiere Coup fir déi jonk Fra, déi dorops hin d'Handduch geschmass huet an Trouscht an den Droge fonnt huet. Et ass net eng Cause, fir dat een do oder do lant. Et ginn ëmmer verschidde Facteuren. An dat verstinn d'Leit net. Dir sidd Lëtzebuerger, dir sidd opgewuess an enger Famill. ouni Problemer, mat nëmme Leit déi Uni hunn, Fonctionnairen, alles an esou, an Dir sidd awer hei op der Strooss um Wuelen. Wéi kann dat sinn? D'Melanie ass e Beispill dofir, datt et jiddereen treffe kann. Den Ament versicht déi 43 Joer al Fra mat engem Traitement d'Sucht nees an de Grëff ze kréien. Wärend dem Etat de crise huet een am Abrigado aus der Nout eraus mat der Substitutioun ugefaangen. D'Claudia Alla, Direktesch vun der Struktur, ënnersträicht wéi wichteg et ass,

schon auch mit gewissen Medikamenten en Griff kriegen kann. Geschätzt gëtt et zu Lëtzebuerg ronn 2.500 problematesch Drogekonsumenten. Am Dag besichen tëscht 120 an 150 verschidde Persounen d'Struktur um Dernier Sol, sief et fir am Konsumraum oder dobaussen ënnert hygieneschen Ëmstänn hir eegen Drogen ze konsuméieren.

Schwierig. Im gesamtgesellschaftlichen, denke ich, müssen wir weiter arbeiten, dass wir informieren auf das Medizinische und dass die Menschen wirklich als krank betiteln und sagen, dass sie medizinische Hilfe brauchen. Sou, hei ass d'Partie vun der Nuecht. Dat heescht, mir hunn hei 7 Zëmmer mat 6 Schlofplazen. Ech weisen Iech hei zum Beispill, sou gesäit en Zëmmer aus mat 6. Wetter, Munneng, Moyenne, All Dag 5 Fraen déi hei schlofen. Am Joer gesinn d'Educatricen hei en Moyenne 85 verschidde Fraen aus ënnerschiddlechen Altersklassen, Nationalitéiten a soziale Schichten. Vill vun hinne si Mammen, hir Kanner a Foyeren placéiert. D'Majoritéit vun de Fraen prostituéiere sech, fir hire Konsum an d'Iwwerliewen ze finanzéieren. Dat sinn Fraen déi ganz vulnerabel sinn duerch hire Konsum. ganz vill och duerch de Konsum och psychesch Problemer hunn. Hei kënnen mer awer déi Fraen schützen a mir léieren déi Fraen och kennen, dass eben d'Gesellschaft muss wierklech verstoen, firwat sinn déi Leit op der Strooss an net well se wëllen. Voilà.
D'Tanja huet keen Doheem. Si ass zanter ville Jore schonn op der Strooss, e Liewe gepräägt vu Sucht a Gewalt. Dës Daheim muss zesummegeschloen, och der Gare. Awer ech hu mech gewiert an dee lo. Éischter um Buedebierg, an dat net mat der rietser Hand, well op der lénker Säit sinn ech bal gelähmt, ausser mäin Aarm geet nach, awer mäi Bee geet net méi. Nuets schléift d'Tanja hei am Nuetsasyl, moies kritt si Substitutiounspëllen, ësst eppes a mécht sech op de Wee op d'Strooss, fir ze heeschen. Säit méi wéi 6 Joer kënnt si an de Fraegrupp, hei fillt si sech wuel. Du hues och eng schéin Néilsfaarf. Merci.
Déi glitzert och. Jo.
Also ech verstinn mech gutt mam Claudine, mee ech kann och vill mat him schwätzen. Mir kënnen och streide gell? A mir kënnen och gutt streiden. Gehéiert alles dozou. Fraleit déi streiden och heiansdo mol gären.
D'Frae wëssen, ne, dass eise Fraegrupp méindes vun 10 bis 6 ass. Mir preparéieren ëmmer alles hei. Dann ab hallwer 11 froen si schonn, do ënnen sinn se do? An da kommen si erop an d'Entrée vum Nuetsasyl, schellen. Mir héieren si heibannen an da gi mir opmaachen. Kommen si hei eran an da si mir hei am Fumoir. Dann drénken se Kaffi, froen no enger Zigarett, ginn an d'Douche, froe fir schlofen ze goen. Mir ginn hinnen propper Kleeder, wa mer der hunn. Mir hunn Hygiènesartikelen. Ganz banal normal Saachen einfach hu mer hei. D'Tanja ass zanter 8 Méint clean, den Entzuch ass haart, d'Ënnerstëtzung vum Team Abrigado ass essentiell. Beim Tanja maache mer et och esou, dass mer him net, also mir ginn him seng Medikamenter vu moies an dann owes éier et schlofe geet oder esou an do kréie mer esou mëttes, da kréie mer eng Stabilisatioun hin andeems mer zesumme schaffen an e klenge Kader an dat huet et elo schonn. Him gehollef fir mol nemme sou ze konsuméieren an jo lo muss en nach kucken mam Alkohol. Et geet ëm krank Fraen wéi d'Tanja, d'Melanie an anerer, déi all Dag versichen an dësem haarde Milieu z'iwwerliewen. Fir si soll et an Zukunft eng adaptéiert Struktur ginn, déi hinne Schutz a Wuelsinn bitt.

stabilisieren zu können, mit dem Konzept umfassend mit medizinischen Hilfen, aber auch mit den sozialen Hilfen, das wird hier tatsächlich einzigartig und auch Pionierarbeit sein.
Wéini de Projet starte wäert, steet nach net fest. Viraussiichtlech soll dat awer nach dëst Joer sinn. Bis dohin wäerten d'Tanja an d'Melanie wuel weider méindes de Rendez-vous am Abrigado net verpassen. Ech wëll einfach just net krank sinn. Ech hu keen Interessen drun, Drogen ze konsuméieren. Dat ass bei mir ëmmer esou. Ech wëll, dass et virugeet. Äddi an alles Guddes a Merci, dass der esou léif waart a mech gefilmt hutt. Merci.